Where it was a very long road until we finally got there. Ejju, ekku, ekku.
Kelli niġi minn rabat.
Speaking of long ways from rabat, ta' nitkellem fuq l-ewwel topic tal-lum. Eh, il-traffic u l-karozzi f'Malta palissa l-opinjoni tiegħek ġejk x'inhu? U ġieħ taras.
U ġieħ taras. I mean, ma tix tħares il-bot. L-lum il-ġurnata tmur fejt mur.

U ma nafx eżatti x'inhi s-soluzzjoni ġifieri, imma
Imma kieku, in a way, how would you, if you had the option to hit a reset button, kieku inti x'biddel biex timprovja toroq Maltin?
Aħna naħseb ma tgħinx il infrastruttura fejn nofs it-toroq qodma u nofs it-toroq ġodda. Issa, ovvjament, inti ċertu affarijiet jinbnew f'żmien, jgħaddi xeba żmien, dik it-triq ma tibqax tajba, titranġa, whatever, affarijiet normali li jiġru. Imma f'Malta naħseb kellna problema li laħqet u żiedet tal aggravat problema oħra. Eżempju. Elaborate, għax ma fimtekx. Ejja ngħidu għandek triq illi hija għadima titranġa, imma di triq tintuża ħafna, ewlenija. Mm. Eżempju, l-mosta. Mm. kappuljat ġabuh. Sewa, issa nifhem, irridu jsiru dal-affarijiet. Mm. U jekk ma jsirux imbagħad inti x'ħa tagħmel, tħalli toroq imħarbtin imma. Eżatt. Imma eżempju l-mosta fejn jgħaddu ħafna ħafna tal-linja. Mm. U t-toroq ħin kollu maqlu għajn u qed jitranġaw. Mela, Weħħilt ħafna nies fit-traffic għax it-toroq qed jitranġaw. Weħħilt ħafna tal-linja fit-traffic għax qed jitranġaw it-toroq u tal-linja li jieħdu rotot differenti hmm. li ħafna nies ma jkunux jafu minn fejn ħatgħaddi. Eżatt.
E, u mbagħad tispiċċa b'xeba problemi inti biex tmur minn eżempju ejja ngħidu ħadd tmur e, mir-rabat għal għandna x-xar. Mm. Sewwa, dik tista' taqbad bus li tieħdok viċin il-ħajer, jien naftakar kont imur il-ħajer sewa. Mm, mhm. U r-rotta kienet tieħu jisu nof sija mir rabat tasal għal finna xar biex timxi għal ħajer sewa kienet tajba, mhux kienx problema. Reċentement, ħadd l-istess bass u biex wasal fl-istess post ħadditni naħseb 55 minutes. Distija 55 minutes biex tasal dak. Għax ir-rotta tinbidel.
Issa inti fl-istess ħin, peress li r-rotta tinbidel, l-istess nies li qed jieħdu dik l-istess triq. Jiġifieri, jiġifieri stenna, stenna, għal ngħid fimtek sew, inti taħseb li l-problem, il-main problem hija li t-toroq huma vera overcrowded, hux vera? Sa ċertu punt iwa, eh, eh. Eh, all right, okay. U U inti taħseb li public transport vera is, is like a solution for this, for example, should, should we increase public transport or should we find more efficient ways to make public transport more efficient, per eżempju, per eżempju jiena, imma nafx kif insuq sewwa, jiena, jiena, I normally take the bus when I go to school or to work or whatever, imma jiena xi kultant I normally do an alternative, I either book a cab because I find it much more, it's, it's more um,

do, really trust the bus to come for me? Mm -hmm. do, is the bus going to ar uh, uh, arrive on time? Is it, is it going to put me. ħatitlaq, ħatibda l-bus għax xi kultant. Jiena eżempju għandi bus stop il-dar tiegħi viċin fejn tgħidlek eh, titlaq fuq ħamsa. Inkun qed hemm fuq il-bus. Minn qabel u ħamsa jisiru u kwart, jisiru 20. Did il-bus Ma nafx fejn spiċċat, ma nafx jekk telqitx, m'għandix idea. Hmm. Ma nafx jekk ħadiċ rotta differenti, għax dik li vera taħraqni meta ma tkunx taf jekk hux ħabba xi triq magħluqa, mhm. tal-linja ħadiċ rotta ġdida. Mem lebda, I mean, naħseb li hemm xi mod fejn tista' issib. Mhm. Imma eżempju fuq il-website tal-linja, hemm service updates ma jiġux updateati meta jkun hemm. Dan laqqas real time dik żgur li le. Għaxxie. Eżempju ta' għali.
After the change.
Ta' għali, ta' għali hemmhekk jiena niftakar biex imur il-ġim irid nieqaf fis-Central Link u nimxi għal xi 20 minuta eh, sal-istadium biex nidħol nitrenja, ġifieri

for, for Malta, they need to be sustainable for the Maltese heat, tifimni, they need to be built for that. Għandek raġun mux le, pero naħseb it's a question of dikija, it's a fluke. Ma naħsibx li ħaġa komuni. Iwa, tiġri, imma ma naħsibx li ħaġa li ħabba fek għanna l-problemi, tifhem? Iwa, t-investiga jekk u xħat sir komuni jew hekk speċjalment ħabba jekk ikun hawn heat wave. Mm, imma imma fil-verità il-problema jiena naħseb li ħafna toroq maluqin iwaslu għal ħafna rotot differenti ta' tal-linja, ħafna triq eh, karozzi ta' tal-linja fl-istess triq, u mbagħad ħafna karozzi fl-istess triq u Għandek ġem. So, minn għawsa għalli għaffej. So again, I, I, I think it's, għax I understand what you're getting. Imma u kol distatajt, like, for example, il-kultura, the mhm. driving culture in Malta. Do you think it has in, uh, an implication towards this problem, tifimni?
Ija, għandek eh, ħafna drivers illi isuqu biex jaraw kif ħa jaslu l-iktar malajr fejn irridu jmorru għax jafu li għandna problema ta' traffic mhm. li mbagħad xi kultant ma jagħtux każ regoli, I mean stop signs jaddu fuqhom, indicators insihom. Bad drivers, what's, what's new? Għanna kultura għajwa għawija ta' drivers jisina f'Malta, didikija biex

stress. It's very disheartening, mhux vera. It's, it's, it's, it's, like you, it's like you either point A, which is bad, or point B, which is also bad. You have, you have no choice, tifinni.
But at least in point B, you have your own car, so it's... it's Li mbagħad tiġi spiża.
That's another Kważi kważi kun jaqbel iktar tiħu keb, jekk ħad tiħu keb jinnaf darbtej fil-ġimgħa. Ħadd iġik probabbilment inqas milli ħadd iġik kemm ħadd infuq fuel fuq karozza, speċjalment ħin kollu bil-first clutch, first clutch, first clutch, osirek. Ġifieri dawk tikkonsidrom ukollu. U again, with, in terms of bad drivers, it also means that there's also a lot of accidents. Mm -hmm. Don't you, would you agree?
Iwa, pero ma naħsibx li ħafna mill-accidenti jisiru ħabba eżempju speed zejjed, naħseb isiru ħabbat bad drivers kif qed tgħid int. Mm, ok.
Għax fil-verità ehm, ovvjament minix espert, però eh, min jgħid eżempju jekk inti għandek triq twila dritta, sewwa mm. u għandek l-speed limit huwa 60. Di eżempju fis-Central Link ġrat milux. Mm. Ma nafx eżatti meta kien, imma kien hemm ħabta. Ehm, il-problema tal-ispid u jekk qed issuq u qed fitri eżempju li f'hemm il-karozzi u mhux qed toqgħod attent billi żid naqas speed għandek mhix daqshekk problema daqs kemmi eżempju mhux qed tuż indicator jew mhux qed tagħti kas is-surroundings kif suppost. Tifhem? Ġifieri billi twaħħal speed kamera fuq triq Mhix ħa solvi l-problema, għax il-problema huma d-drivers il-ħsier. Dak bad drivers. Take their licenses back. Eh, eh, forsi tkun iktar strict fuq it-testijiet, pero kif edin, it-testijiet tkunu far and few between, mhm. waiting lists all in. Jina, jina tkellimt ma xaħat li biex ma ngħidx minu jew mini nafu u ġifir għandu sorsi reliable li għalli hemm ħafna. Reliable source. Hemm eluf ta' nies fuq il-waiting list għat-testijiet. Jidmarelli. U testijiet qed jieħdu żmien twil biex joħorġu ġifiri tapplika u itlob.
Inti meta kont applikajt għat-testijak, per eżempju? Jien niftakar kont applikajt fejk naħseb lejn Marzu, lejn l-aħħar ta' Marzu. Kien ħareġ li test id-data tliet xhur wara mhm. u t-test kien għal xahar wara. Iġifiri, qed ngħidu erba' xhur minn applikazzjoni sa meta ġiet test. L-istja?
Erba xhur. Erba xhur.
Erba xhur, men. Issa, biex tagħmel test. Jiena kont kif kont smajt li kien hemm 2000 ruħ fuq il-waiting list. Jilmari. U examiners m'hemmx ħafna. Le, le. Jekk hemm sa 15, jekk hemm sa 15. U Fis-sajf eżempju, bin-nofs ta' nari. Eh, eh, Sintendi, ju. Eh, għax ovvjament, msika l arsidu għax hemmx. Ġifiri, jina ma minix wieħed li ġifiri nuqot naħseb ħafna li hemm l-affarijiet minn taħt il-mejda tisiru, però nibda ngħid jista' jkun li parti mill-proċedura tal-gvern li mm. bħalissa tgħid isma' Ejjew nikkalmaw fuq it-testijiet tal-karozza. Għax jekk ikun hemm ħafna nies qed jgħaddu mit-test u ħafna nies iktar fuq it-toroq, ħadd tawwal il-problema tat-traffic. Eżatt, eżatt.
Fl-aħħar mill-aħħar problema hi karozzi fuq it-toroq. Ikollok lejn eh, triq ta' tliet lanes u ħadd tagħmel erba' lanes, isblu l-problema ma solvejtix, tfajt iktar karozzi fit-toroq. Exactly, just only put more cars on the road. Eżatt. It doesn't really necessarily fix it. Eżatt. But eh, eh,

what would you do for you to change this sort of, would you, would you decrease the amount of cars on the road, would you limit the license, would you increase the the, the age that you can acquire a license, do you think that would shorten the amount of cars that are on the road?
Ara, jena naħseb ma tistax taqbad u tgħid isma' inti issuqx minn ma toffri alternattiva. Jien naħseb l-alternattiva hija il-trasport pubbliku. Mhm. Imma trasport pubbliku rrid ikun magħmul f'mod li jagħmel sens. Eżatt. Hemm ħafna rotot li ma jagħmlux sens. Ħafna rotot li hemm bżonn li mmexxi din hemm. Eżatt. Eġe- Eżempju, inti il-fatt li jiena biex eh, jiena- jiena minn rabat noqgħod sewa, je- jekk minn rabat irrid naqbad tal-linja għal għal Mater Dei jew għall-Università, Hmm. għandi tnejn li nista' naqbad. Waħda minnhom Għandha rotta vera bla sens għax titlaq mill-Imtarfa tiġi r-Rabat u tmur il-Ħamrun, is li kieku sejjer għall-Belt, u mbagħad taqleb għal Mater Dei minn viċin il-Junior hawn il
Junior College? Le, mhux il-Junior College hawn viċin il- Ħdej il-headquarters tal-Partit Laburista. Viċin hemmhekk. tidħol minn hemmhekk u tibqa' sejra mbagħad l-Imsida li by the way għal żmien kienet magħluqa wkoll, jiġifieri wkoll rotta Qed ngħid ittieħu dijak rotta differenti kompletely. Dik kifet kifet l-ewwel Eżempju, tkun titlaq fuq ħamsa u tistennija tistennija. Di eżempju tiġi 20 minuta tard mill-lem tal-farrabat. Mind you, mill-lem tal-farrabat sa timxija. Jekk għandek 5 minuti timxija. Għax għamxija ta' kamil darba bil-kelba jinġifieri. Umbat, Tieħodlok 20 minuta mill-Imtar far-Rabat u mbagħad għandek dawra sal-Ħamrun biex imbagħad tinżel l-Imsida u Mater Dei sewwa għandek siegħa u nofs xi kultant. Fair enough, fair enough. Mm. Eh, inti da jkun raġel xi għandu bżonn imur ma terdi għandu appuntament. Minn diġà tmur kmieni għax jekk ma tmurx kmieni eh, xorta ħadd istenna għandek appuntament jew le ma terdej sewwa. Mhm. Ara naqra jkollok appuntament fis-seba biex inti titla'. Eżatt.
Dik taħseb ħamsa sitta ta' filgħodu iktar kmin. Ngħidlek, imbagħad ir-rotot fiex jinbdew mill-ħamsa u nofs, naħseb. Eżatt, imbagħad jibda traffic imbagħad and you screwed at that point. Ara kemm għandek problemi.
Eżatt, eżatt.
And like, so, Again, għax qegħdin ngħidu fuq il-liċenzji. Mhm. So, would you agree that the licenses are giving are they're being given out way too fast at a very fast rate, tifhimni? Ehm, jien naħseb li sistema ta' testijiet ma tantx tagħmel sens għax hija suġġettiva ħafna inti kollok e- eżaminatur li jista' jkun vera linjent u eżaminatur li jista' jkun vera strict. Actually scratch that. Do you think that the incline, that, as in the the um, foreigners moving to Malta, a lot of foreigners moving to Malta are, are also um, adding to the problem? Iwa, zgu.
How so? Eh, inti għandek il-maġġoranza ta' dawk l-2000 li semmejt huma barranin. Mhm. Għal xiex? Għax il-liċenzja u Malti jarħisa biex tagħmilha. Mhm. Komparatim ma' stati Ewropej oħrajn. Inti jiġi għaw Malta ikun min ikun. Jagħmel il-liċenzja U l-liċenzji se jżaħħa l-Ewropa f'kollha. Eżatt, eżatt.
Eh, eh, u issa daw, il-maġġoranza ta' dawn jgħidu kollox, minn diġà jafu jsuqu, imma tkun taf eh, issuq il-karozza ma jfessirx tkun taf it-toroq. Eżatt, tkun taf it-toroq. U regoli tat-toroq.
Eżatt. Qed tifhem ġifieri dawn mbagħad jgħaddu mit-testi ta' xikun jafu jsuqu. I've been told.
Ir-regoli tat-toroq jintilfu ma jkunux draw, ma jkunux għexu għaw,

people having a biking culture in Malta, per eżempju, cycling towards what they want, considering how dangerous the roads are for for, for two-wheeled vehicles, tifimni, some more two-wheeled vehicles, mm-hmm. rota, tifimni. Anka, anka moturi, I mean, moturi perikolużi. Impossible. U testa tkun attent kem tkun attent. Il-moment li s-sib xaħat li ma jkunx jaf xet jgħamil fitri,

possibility to be delayed like even further time or was, or was it already delayed before?
Dil-problema milix ħafna ta' għax kienem kienem skandlu f'Awwissu 2022 jew Is-sena ta' qabel minix ċert. Kien hemm skandlu jew xi ħaġa. But then għandha tinforħet for this one. Le, ma da da magħruf ta' ġifieri, da- kien hemm skandlu fuq il- um, eh, testijiet u xi ministri involuti ma nafx id-dettalji kollha però ma nista' ntella l-artiklu tat-Times. Dik l-artiklu ħajja kieku, because we have, we have the actual credible source, so Eh, Sintendi. according to Times of Malta. How professional we sound. U- u Minn minn mindu dak, beda jkun hemm id-delays, jien niftakar kien li sieħbi kien applika Awwissu, kien għadu litteralment kif spakka l-iskandlu u kien miskin, minn Awwissu test kien ġie f'Diċembru. Jiġifieri eżatti erba' xhur kif qed ngħidlek. So daw jiena mbagħad kont niftakar applikajt xi Jannar u kelli test f'Marzu, niftakar ngħid ejja, tliet xhur, not bad.

As in unfairly um, assessed, for example. Il-problema, kif l-għu konsanajt, test huwa suġġettiv ħafna skont l-examiner. Mhm. Iġifiri, jista' jkollok examiner li jkun fair ħafna, sewa, li anke jista' jkun jala għajnejħ. Mhm. Imma jista' jkollok examiner li jkun vera kważi kważi biased kontrik. But do you think that's part of the problem? Eh, eh, hija parti mill-problema għax inti it-test mhuwiex objective inti jekk għandek eżami eżempju fuq karta u għandek l-istess mistoqsijiet, testana l-istess risposti. Eżatt. Imma f'test tal-karozza i warrejt, inti teknikament ma tistax tgħid li ħajkollok l-istess rotta. So you should be more thankful that there were mhux should be more thankful is the proper wording, you should be more at least aware that if you have a stricter um, examiner, Jekk he's ikollok technically examiner doing his job. strict u tgħaddi xorta, mela probabbli you're just a good driver. Eżatt, jiena jiena eżempju ħanejt jiena n- naħseb li jiena ġeneralment naf insuq. Jien l-aħħar test li kelli mhux biex dana imma naħseb li l-examiner ma tantx kien fair. Ma mm. rridx nidħol f'dettall u ma rridx. Le, tista' tidħol dettall, like is is Le, ma ma fis-sens ġust għax ma rridx noqgħod ngħid xiġri fit-test u hekk. Eh, alright, alright.
Fem, imma
eh, m'hemmx tagħmel, jiena fl-aħħar mill-aħħar dejjem ngħid kieku kont tajb biżed kont tgħaddi għax fl-aħħar mill-aħħar strict kemm ikunu strict, jekk tkun tajb biżed ħatgħaddi. Eżatt. Fem, ġifieri mbagħad dejjem ngħid Mela should have done better. But then you have the more lenient ones, which is uh, which I think why is the main reason why there's so many bad drivers on the road. Għax għasab kien wisqi. Għajmi ħanajdlek ta' hemm ħafna nies li kun jafu kif isuqu għat-test, u mbagħad xi isuqu fuq it-triq ma jsuqux kif isuqu għat-test. Eh, eh, eh, Ovvjament, jista' jkun strict ħafna l-examiner imma l-moment li inti tissuq waħdek differenti mill inti tissuq Għat-test tal-karozza jew fil-lezzjonijiet, qed tifhem? I would know that first hand personally because Jena, jena, jena naf, naf nies ġifieri li li fallew it-test eżempju tliet darbiet, u mbagħad jsuqu u jagħmlu t-test u jagħmluh perfett. Għas punt ma jkollhom. Do you think if there's, if, if there's a high rate of failure for for um, for a certain person, then that person should be allowed to take the driving test in Malta? or continuously or shouldn't be given. Ġifiri jekk ifalli wisq ma jistax. Eżatt.
Jekk ifalli wisq. Jekk ifalli wisq irid jiċċekkja naqa' jekk hemm xi problema medika però. Għax inti jekk tfalli test ħames darbiet. Or, or just could be like just really bad driver. Like Le f'dak il-każ inti jekk tfalli. Like let's say jekk tkun itfa' kepeħ eh, jekk għandek jekk tfalli ħames darbiet u ħames darbiet mhux qed ngħidu like tajt u test il-ġimgħa wara tajt ieħor. Le, Tajt it-test, għadda żmien fejn kellek practice iktar u erġajt tajtu. Jekk tagħmel ħames tries u ma jirnexxilekx, buddy, għandek bżonn l-għajnuna.
Imma imma I don't think it would be just for specifically just because għandek um, you just failed the test five times. I think there need to be a certain criteria, like, like you need to have five Ija. grievous mistakes. For example, bdejt is-suq bil-biba miftuħa, tifimni, like, like type level. Mumbat emmek. Ġili, ta' like like I was uh, with my driving instructor and he told me and he told me that he had a student that failed the um, the the exam because he left his door open for the entire duration of the car ride. Jena jinnaf nis li kienu fallew għax nisaw jilbsu seatbelt. Oh, Issa, eh, di- that's dik crazy. eżempju ħanejdlek, tinsa tagħmel is-seatbelt xi kultant tkun nervu sa test. Like Eh, inti of tibqa' meta course. tkun nervu sal-eżami, u ma- ma ntihomx tort sa barra. Jiena jiena kieku eżempju jkun eżaminatur jien. Mm. Nimmaġina li dak li jkun jaf li jrid jilbes is-seat belt, dik kulħadd jaf li jrid jilbes is-seat belt. Eżatt. Jekk tinsih għax insejtu għax nervuż. Eżatt. Jiena kieku eżaminaturi ngħidlu isma', ikkalma, ilbes is-seat belt u nibdew x'int trid. Eżatt. Jien kieku hekk nieħu l-approach.
Imma hemm min li
Jien għalija dik ma tagħmilx sens, though, as in I agree with what you're saying, right? But like, but like, um,

Fallejtu darbtejn. Ġifiri jena mux biex xi wieħed illi dan ma. Anka jien stess ngħid jekk ħanfalli ħames darbiet. Imma int fallejtu għax there was a L-ewwel darba kien tortija kompletament. Għax kien u nammettija, it-tieni darba nerġa' kifet naħseb li ma tantx kontrattat fair. Pero, narġa dejjem ngħid illi kieku kont naqqa żgħir iktar attent il-mistakes illi weħħluni fuqhom ma kontx neħel fihom. Irrelevanti jekk naħsibx illi ma kienux fair, qed tifhem x'in ngħid? Mhm. Is-sewqan fil-verità hija dejjem prob- hija dejjem skill ta' calculation. Tikkalkula em, And reaction. time. Eżatt, u tkun taf, tkun esperjenzat biżejjed illi tkun taf xi tagħmel f'sitwazzjoni. Dik kull mi fil-verità, għax biex titgħallem issuq il-karozza mhix

I, I, I, I can't imagine myself driving a manual car. Jena, u kol kon naħsibek fil-bidu, man bat missin niftakar missin għalli aqbatu tal-lem manual. Għax, alright, imbat ixtri karozza automatik jek trit, għamel int, dik il-prerogattiv tijak, pero jek inti kollok il-licenzja manual, mm. ejja nejdu tkun tħriġt ma sħabek, inti minti xed s-suq, għandhom karozza manual, u jġri xaħġa, Inti lanqas tkun tista' ssuq il-manwal. Iwa, teknikament xorta tmur kontra l-liġi, ma dik Yes, that... Bħala emerġenza, bħala safety, il-fatt li inti tassuq manwal hija xorta skill valuable. Yes, of course, of course. Għalek dejjem dan manwal jina fil-fatt mbagħad karozza manwal għandi, ġifieri. Jena, if, if, if, there's, if there's any aspiring drivers listening to the, uh, the, the show right now, I would say get a manual license because it will serve you much better in the long run. Because the, Fil-qosor eh, manual driving license. Eżat, life advice from fil-qosor. To 20 year old idiots with, with two microphones inside with them. Sibt, fl-axar sibt l-artiklu ta' Times fej il-headline hija Minister implicated in Transport Malta driving test corruption case. Ooh. Officials diaries contained lists of people who were to pass test. Do I get met in for help with this one, Jake? Le, mhux għalfejn Times of Malta, I mean ifhem. Sakemm mhux Bħaddiġ tilsil ma l-Times of Malta, ma naħsibx jien. Imma, eżat kifet, eżat kien għawissu tas sena tal-2022 u fil-fat minn min dak kien hemm ikun hemm ħafna delays. Abba li kien hemm ikun iktar skrutinju fuq min tila test fuq kemm qed idumu n-nies jitalmu l-karozza qabel ma japplikaw għat-test, l-instructors kienu tkun iktar attenti. Delay fija u ma fijiex tistennija. Jiġifieri. Delay tiġi,
you can. Iwa, iwa, pero.
Tal-għajnejk.
Jien għandi feeling li tissolva quickly di u mhijiex qed tiġi solvuta. Jien għandik li qed naħseb li mhumiex qed jagħmlu li jistgħu jagħmlu biex iħaffu. Jien eżempju, u di smajta man l-istess sors sewwa sors tajjeb. Hmm. Kien hemm wieħed li kien ilu fuq it-triq instructor da. 30 hmm. sena, 30 hmm. sena esperjenza instructor, għara xettejt, applika biex jidħol examiner, ma daħalx, għax ma kellux low levels. Bis-serjetà?
Iva.
Dik tan nejkem, ma. Ma tamilx sens, bla sens ħafna. E, bla sens, in the end, it's the experience is going to carry you, and I think 30 years e, experience driving on the road. Tiħu preċedent fuq low level. U għaw level naħseb wieħed minnhom ta' ma kellu speċifikament xi xi mnamx jekk hux mezz. Well, I do think that you should have the qualifications for all Sintendi, sintendi. But in this case, for example, 30 years issa is a lot. Dat ngħidu żmien fejn desperately għandhom bżonn l-examiners. Like, like his career is older than me, tifimni, like it's, it's, it's, it's, it's crazy. Ejja le, għanna l-problemi, għanna l-problemi. Uwa u għanna wis problemi.
Dik il-verita, ma memx ta' għamil, għalok timxil qoddim, tara kif tirranġa. Thankfully, ma nix nuqqas ta' kebs, għaw Malta, ġifiri, jek t-tasal minn posta l-liħor, mux ħassiba problema, peress li Malta zaħira. Do you think that, that, um, għax,

Ara, jekk m'għandekx xi problema għax int għandek għall-inqas l-għażla tista' jkollok tliet jew erba' apps fuq il-mobile u tikkumpara bejniethom. Fil-verità dik mhix daqshekk problema. Alright, xorta jaf tkun għolja, imma lanqas tista' tara liema hi l-irħas biex niftehmu. Fair enough, but like would you But like, let's say if, if they're both the same quality, both the same experience, it's not, it's not carpooling or anything. It's different, inti, they're still gonna drive you. like, kwalità

Il-kumpaniji mbagħad jieħdu s-sanzjonijiet fil-verità. Fil-smajt li joddum, għax inti għorit, tħalli 5 star review.
Ija jibla di better. Il-komuni.
Imma ħafna nis ġust jaqbdu jħallu 5 star review. Waslu d-dar, 5 star review, whatever. Jek ma jitkellim xiktar uktar 5 star review. Jek jitkellim u jifqak bidda. I like talking to my taxi drivers, why don't they think sometimes? Iwa janka jinxu xikultant. Pero xikultant u bat jibdew jirdu ipoddejn. Ara, on specific different times of the day, tifimni, like, like if I'm back after a party and, I, and I'm, uh, I, I don't want to talk to anyone, but if like I'm on the way to something, I'd love to talk to my driver. Ejja, fair enough, fair enough. Anything to get off my phone. Pero, jiena l-naqas l-esperienza tiegħi mal-kebs, pero ma naħsibx li użajt kebs daqs kemm użajt inti, Naħseb tajba kienet, jiena m'għandix xingerger. Għalhekk għal anqas ngħid, all right, għandek problema b'tal-linja. Ma there's always a last result. Uh, you know, as long as you have at least like 15 euro in a bank account, you're as, as had you're fine.
You're fine.
Like, jina dejjem hekk naħseb, u anke meta meta kont zer, meta kelli xi 15 sena kont ngħid, sek nispiċċa nintilef jien. Xizzik għan għamel, men. U mbagħad ngħid, uj, biex staqbad tal-linja l-belt, And you're relax. You're good. Illum ġurnata ngħidu wi usan, but keb relax. Nista' nkun xrobt kemm xrobt, it will be fine. Għax fl-aħħar mill-aħħar naf I will just order a cab, will be good. M'għandix dik il-biża. Dik ma ma again. U plus Malta żgħira, jekk inkun jed viċin biżejjed ir-rabat nimxija. Jiena vera ma nibdaqx nimxi.
Do you think there should be a more promotion to a walking culture in Malta considering how small Malta is? Like, like, I nis, nis, onestament jirdu wis. Eżat, I think people over exaggerate. Fi xemx, fair enough. Fi xemx, issa fair enough.
Like, fi sajf, fair enough. Imma, ek eżempju, mor ġampula. Sewa? Ma xrob ċej. Mandekx karozza sewa. iġġibx keb bro, m'għandekx għalfejn keb biex tmur għar-Rabat jekk titpastit mis-sirkin ta'. Eżatt, like can just walk it. Jekk timxi għall-inqas u mbagħad il-pastis li ħadd ikol taħarqu. So, give or take, it's, it's like not that big of a deal, taf kif? Eżatt, you'll be fine, but eh. like, I, I, again, people really tend to over, because Malta's tiny man. Kull barani li jiexaw jgħid lilek. Exactly.
It's, it's so small that like getting from point A to point B is not going to take you a hassle, even if you walk it. Mflok ta' salem f'10 minuti u ta' kar ta' salem f'20 minuta. Wow. There's a 10 minute difference. You know what I mean? Which again, because we have a high obesity rate in Malta, you know what I mean? Eh, u dik eżab, tejn ħafna kiku ħafna nis iktar jimxu. Għax, nis ma jirrealizzaw, nis jasbu li biex tonqos, trid tmur il-gym, mhux bil-fors. No, Kull ma għandek bżonn tagħmel onestament, jekk ma għandekx ġob li toqgħod bil-qeda ħin kollu, dik minn diġà halfway there. Sewwa, il-mixi, in-nies ma jirriżawx kemm jgħin, għax inti l-maġġoranza tal-kaloriji taħraqhom. Mhm. Just by existing. Eżatt. So if you exist by walking, you're On a good, good road ta' ġifiri, l-affarijiet.
Again, I agree with you on that. U, ovvjament, jekk timxi iktar u tużin askarozzi, hemm minn askarozzi fuq it-toroq. So, tagħmel servizz. Oh, I'll give you another one. You're emitting less carbon, CO2 in the air. Exactly, it, it just benefits everyone. Eżatt, eżatt, it's, it's it's it, it, it makes your life slightly harder. Eh, like, like and nis nis għandhom żewġ kultant ġesti kollhom ħajthom naqqażżajr iktar diffiċli li mhux kollox ikun komdu. Dik dik mhux ħaġa tajba fil-verità, kulħadd ikun qed komdu. I mean, people do value commodity a lot, but like at the same time. Aw Malta, ħafna. Like for example, if if I were to just walk from five minutes, to, to, I, for example, I don't like ordering mm -hmm. online. I, I don't like

Meta l-ħajja tiġi daqshekk faċli u isu kull ostaklu li jista' qatt ikollok, kull ostaklu jista' jkollok jispiċċa ehm, tneħħih. Umbat wans li tneħħi l-ostakli, tibda tgħid ah, kemmi faċli l-ħajja, faċli l-ħajja. Imma jekk eżempju, ħin kollu torna li kell, jew ħin kollu kull ħaġa li trid issib. U ma taħdem għal xej biex niftehmu. Mm. Isu, Inaqqas naħseb il-wan il-valur tal-ħajja, x'inti li taħdem għal xi ħaġa. Mhm. Jien naħseb in-nies ma japprezzawx il-valur tagħha dik.
Eżatt.
Il-fatt li taħdem għal xi ħaġa u ġġibha.
Eżatt, like, like remember, there is an actual person giving you your food, you know what I mean? Eżatt. He has his own life, his own priorities, his own duties, you know what I mean? He's just there to give you your food. But Eżatt. again, it's, it's, it, it, it, it kind of

Li għal xi raġuni naf liema rotta rrid naqbad minn mis-sawt biex nispiċċa hemm u jiena qas biss qatt nersaq lejn is-sawt jiġifieri. Qed tifhem? In l-oppost jien.
Issa u din u din problema wkoll ta' tal-linja jekk ma tkunx taf kif taħdem you're done. Jiġifieri hawn Malta vera confusing. Vera confusing tal-linja kif taħdem jekk ma tkunx taf eżatti kif, eżempju l-ammont ta' turisti. It's not the first time I've seen tourists int taf fejn l-istation fil-belt ovvjament. The giant map with all the routes u hekk.

ir-Rabat hemm stage fejn fuq l-istess stage tgħaddilek l-istess rotta imma ż-żewġ directions. Eżempju jekk għandek number 51 ħa tmur il-Belt, sewwa, u għandek number 51 ħa tmur l-Imtarfa, minn ġo din l-istage jgħaddu t-tnejn li huma. Eżatt. So, it-turisti just jaraw 51 u ma jkunux jafu jekk hux sejra l-Imtarfa jew il-Belt, għalkemm iva, hemm miktub. Eżatt. Imma għenet u benefiċċju tad-dubju, jekk barra minn Malta ir-rotta eh, diġà stara n-numru u tkun taf eżatti fejn sejjer, hmm. mod. Aw Malta le, aw Malta għandek in-rotta u n-numru. Hmm. Sewwa, it-turisti kemm il-darba eżempju jiena kont nistenna fuq tal-lin biex nitla' l-belt u nara 51 għallim tarfu ngħid nistenna 51 għal-belt. Imma nara erba' turisti tgħidin fuq għadi u jitlu fuq fuq jisaqsu driver valletta valletta u driver dilhom No, no, other side. Other side.
U ma tkunx other side, dik il-ħaġa, id-driver stess xi kultant qas ikunu jafu minn fejn irid jinqabad liema rotta għal fejn. Li li hija problem ikbar għax inti jekk id-driver ma jkunx jaf. Id-driver ma jkunx jaf fejn se. Mela minn ħaj saqsu dan. Eżatt, it's a bit of a problem, tifhimni? Il-notice boards li jkun hemm matul linja vera confusing, il-ħiniet qatt ma jkunu tajbin, jew għal inqas jekk ikunu tajbin għal xi ġimgħa meta jwaħħluhom għax imbagħad ir-rotot jerġgħu jinbidlu. Again, they change.
Le, le,
Which, which again, illogical road closures. Yes. You know what I mean, f'daqqa waħda. Inti kif tista' tagħlaq triq ewlenija Iwa, għarrejt, tittiranġaħħa, imma kif tista' talaq triq ewlenija minn ma toffri alternattiva tajba. Dik l-unika problema. Jekk ħatalaq triq illi taf li hija traffikuża ħafna, mm. għax għandek ħafna li saddej minn hemm, imorru għax-xogħol, whatever. Għall-inqas irid ikun hemm xi triq oħra li jkun one ikun hemm signs ċari minn fejn tittgħaddi biex tieħu t-triq l-oħra. Jew diversion tajba. Għalkemm il-Mosta ħa ngħid il-Mosta jagħmlu hemm hemm signs, però postijiet oħrajn naf forsi m'hemmx. Imma rid ikun hemm alternattiva li hija effiċjenti biżżejjed li tista' tirriplejsja. Għax dejjem mhux ħa tirriplejsja għal ġimgħa, ħa tirriplejsja għalkemm ħa ddum magħluqa. Tista' tkun xahar, tista' tkun xahrejn. U jista' jkun Alla jaf kemm, għax l-aqwa li naqsek ix-xogħol idum. At least you have a good diversion that will get you in the Eżatt. same, well not the same amount of time, but at least close to it. You know what I mean? Like, instead of two minutes, it's a minute and 30 U intu seconds. koll il-problemi li ħafna toroq li nies ħaf- ħafna nies jużaw li biex tmur minn posta l-ieħor kulħadd irid jgħaddi mill-istess triq. Ma Eżatt. tagħmilx sens. Eżatt, eżatt.
Għalhekk imbagħad terġa' tgħid l-infrastruttura mhix qiegħda sew.

ħessir għal xej, which to be fair, you can't really blame them for because it's just the way the city, city eh, is. Eżatt, u dik hija problema. ħafna, specialment kif qed in lokalitajiet odma, ma kienux mibnijin għattura għal-karozzi. They were built for carriages, man. And horses. Inti dik ma kienux affarijiet komuni. And walking.
Inti, inti ma sax, eh, jek tiħu karozza t-mur suq l-imdina, it-lob għal-karozza. Efem, Karozzi li tlu l-imdina. Aw, eh, li tlu l-imdina ta' Mercedes jew BMW kun hemm ta' hemm mhux Imma imma issu hemmhekk oqgħod attent badi għax eh, karozza bħal dik kemm kollok hassling. Especially, I, I, I can't say this for people, everyone, anyone who designs in Mdina, but there's like a big uh, stigma against cars in Mdina. Eħe, le, ma dit. Like, like.
Dika xie hoppu jizum ma kwieta. Eżat, kwieta. Kwieta. Kwieta, in quotation marks. Duk l-imdina l-izbaħ, l-izbaħ ħagġa ma teqta d-dawl. Dawl l-imdina l-izbaħ ħagġa. Ma jkunx hemm karozzi, ma jkun hemm xej. Just nothing, just, just pure imdina.
Issib xie tour guide għaddej bil-turisti u tmur wara jom ma jindunawx minn int. Għadu xkas, just jgħadu għarelek.
I mean, to be fair, I haven't been, I haven't been imdina in, in, in a while, but, but even, I think imdina is one of the only, like, truly lasting, untouched from the outside world. Kważi, kważi, ħana.
Eh, kważi, eh, ma tanċem bidla straordinarja, naħseb ħafna mill-bini li jem, huwa l-bini li kienem li jintuża issa. Eżat, li kienu hemm when the city fairs got built and it's still there, just, okay, granted, they've been renovated a bit. Refurbished u restorated, ġifiri, jina missir jaħdem fi xol tal-restawr.
Refurbished.
U ħafna l-mdina, ġifiri. I mean, considering Mdin is one of the biggest tourist hotspots on the island, ovvjament, you need to accommodate

X'int tidħol imdina, intemmis, well, mill-bib ewlieni taħdej il-bandli biex niftehmu, mhm. ta' fallimetni. Eżatt tifej għandek il-mużew ġifiri, x'int tidħol fuq l-emin għandek il-mużew. Emmek tidħol bil-karozza. Eżatt. Imma tikser left jew right. Impossibbli.

Dik il-problema kważi kważi ta' Malta kollha. Għax ħafna mill- Overcrowded, mhux vera. Mhux għax overcrowded, għax ħafna mill-ħula mibnijin b'toroq dojoq. U dik kienet magħmula b'raġuni għax meta kienet kien hawn il-kavallieri u hekk, kienu bnew, eżempju l-Imdina u l-Birgu b'toroq dojoq għal raġuni. Raġuni kienet illi jekk hemm l-għadu, sewwa, ħabba l-vleġeġ Dik kienet ir-raġuni. U kol biex iħawdu.
U ovvjament, għax ma jkun jafu blamment u l-għadu ma jkunx. Eżatt. Ma kienux mdaqrin ma toroq dojoq. Sint immaġina mur suq fihom dat toroq. Ir-rabat, eżempju, għal kemm mhuwiex l-imdina, pero qabel kien parti mill-imdina, għandu mhm. ħafna toroq dojoq. U ħafna toroq li mbagħad irdu jirġu ranġati biex ikun jista' jgħaddu l-karozzi kif suppost u ħatalaq law u ħatalaq lem u parking. Dik dik ma semmenix il-parking. Il-parking ma semmenix, again, parking spots in Malta. Count your lucky stars if you found if you find one, especially if you're living in the in the like Slima area, know what I mean? Jekk jirnexxilek issib parking ta' Slima. eh, filgħaxija il-parking ta' campus ħab meta kienu ħarġu l-prezzijiet inizjalment u kien hemm reazzjoni backlash qawwija u I mean tranġaw. Però ma nafx eżatti kif qegħdin, min ċert, però naf li din aħjar. There's, uh, uh, well, I'm not sure about that. I, I don't know if they, if they barely lower them or not, but it's still ludicrously expensive. You can check the prices now, definitely. Check, yeah.

Ehm, L-ironija inkredibbli, eh, eżatt. Naf, naf, immiżni just I reverted to, to Maltese.
back to your, insomma, back to your roots, you'd be sounding so British, it would hurt, like my ears would bleed. Le, le, ma nistax namel ekka l-udjenza. Le, le, ma tistax, no, you couldn't, our, our loyal viewers and listeners. Eżempju, fil-bidu, eh, ma tekun ħarġu eh, il-prezzijiet tagħmel sagħtej jew tlieta għandek 350, tagħmel erba' sigħat 450, ħames sigħat 550. Imbagħad anywhere minn 5 sa 13-il siegħa għandek 650. I mean naf li kempu sħabbija teknikament entità privata, imma taf like jekk taħsibha minn puntu di vista ta' business ta' kempu sħab sewwa u taf li għandek xeba studenti li ħajparkjaw lek hemm. Eżatt.
Ma jaqbillekx iżżommu għoli. Ma jaqbillekx. Iwa, u mbagħad tibda tgħid li huma ħa jkunu sfurzati biex jiġu jipparkjaw hemm kważi kważi u lhekk tgħolli l-prezzijiet imma Most students don't even don't even go and park there tifhimni? Even those who drive they they just jew they take the parking outside the parking lot or they park somewhere nearby the university. Eżatt, eżatt. They don't go inside.
Jiena naf min kien jipparkja mhux ħdej skate park. Isek sejjer lejn l-iskola tal-imsida, l-iskola primarja jew sekondarja. Isek sejjer il-fuq ġifiri isek jkun Pembroke, jew completely wrong direction.
Tista timxija minn viċin kebab factory l-imsida stess. Fejem il-JC?
Eh, emmek mela għandek kolleċ. il-Basto College fejn hemm il-JC. Eh. Mbagħad taqsam it-triq għandek, well taqsam it-triq. In-naħa l-oħra tat-triq fejn għandek il-Knisja u Kebab Factory sewwa. Minn hemmhekk sa timxi għall-Università u ħadd għaddi minn ħdej l-iskola tal-Imsida. Hemmhekk, hemmhekk hemm naf nies li jipparkjaw ġifieri għax inti tiġi għal-lecture ta' 8 jew ta' 9 jew tal-10 whatever. Mm. ikun mifqugħ l-università, mifqugħ! U dejjem tiftakar kemm għandhom żmien nies li jiġu l-università, dejjem ħajalqu 18, 19 and plus. Kulħadd għadu kif iġib il-liċenzja, kulħadd bil-karozza tiegħu. U ma tihomx tort għax inti tġib il-liċenzja trid il-karozza tiegħek. Exactly, but then again, again, it begs the question, per eżempju, I don't think I'll get a car anytime by the time I'm, I'm, I'm like

sar kif jaqbillek, eħe eżatt. Eżatt, because. Jaqbillek, eżempju, jkollok il-missierek fuq l-insurance fuq karozza, tkun jgħid secondary driver, eżatt, tagħmel insurance ma' missierek, eżatt, jew ma' whoever, insomma, ma tagħmilx differenza, imma li jkollok kollox fuq ismek u kollox waħdek, orrur. Lussu, lussu. Lussu, għax orrejt, waħdek, imma orrur, għax għandek spiża. At least it's a luxury if you're under the age of like 22, 25, for, because mm. maybe later on, obviously, if you have like a really steady, decent income, you can afford your own car and your own license. I mean, ara, inti mux affordabli, kalma affordabli jena ġenerali u vague. Inti meta tejt affordabli, tejt orrit, jek jena ndi paga. Nistan affordi għalli bidil paga. L-spiza Probabilment iva, imma ovvjament kemm ħa jibqa' għalek. Exactly. U mbagħad kemm trid taħdem biex ikollok xi ħaġa żejda on the side. Jiena I mean il-kalkolazzjonijiet kont provajt nagħmilhom jiena fuq il-karozza tiegħi li ma nistax insuq ovvjament għax m'għandix liċenzja. Eżatt. Imma rrid inħallas l-insurance fuqha, Għax mhux qed inżomm garaxxjata. Eh, eh, Biex fejn nżomm garaxxjata. Bil-fors. Qed tifhem jiġifieri dawn l-affarijiet joħorġu u um, tibda tikkalkula kważi kważi eżempju is-sija li mmur nagħmel mal-instructor mm. sewwa fil-ġimgħa tiġini jirħas milli kieku jkolli karozza tiegħi stess. Umbat allura fil-fatt meta fallejt it-test l-axħar wieħed l-instructor għalli għalli ħatibqa tarani jisu għetlu għetlu iwa ħanibqa narakom bat għetlu għetlu jina l-ek falajtu tax nimmisjak ġifiri u bat għetlu għax promen frank iktar bijak mill-kum bil-karozza tijaj stess dik il-realta dik il-realta tifrank iktar ġenwinament ġifiri u anke kif konzaniet l-ewel b'keb jek tiħu keb darbtej fil-ġimgħa

Sfortunatament.
Eh, unfortunately, but that's unfortunately. Dik ir-realtà li ngħixu fija m'hemmx tagħmel ikollok tal għajnejk. So everybody should tbaxxi rasek hemm ma timxi l-qudiem. So again, everybody should just walk. Eżatt.
Walk everywhere. Dik ta' fil-verità Aw Malta nerġa' ngħid, kull turist li jiġi kull barrani li jgħixaw jgħidlek intom teqirdu wis għal mixi. Jiena naf wieħed kien joqgħod ħażabbar sewwa minn taslima mm. flok iġib keb, għax ma kellux il-ftit jien fuq il-flus fuq keb, mhm. li by the way għandu raġuna, xinti minn taslim għal-ħazzabbar, ħabba d-dawra li ħatiħu, ħatiġi kolja. Eżat.
Għal, sa nimxija. U mxija, iwa, kem dam dam naħseb, innaf, sija jimxi. Ma like, tamil sija timxi. Kiku qbat tal-linja promet għandek sija u nofs biex titla l-eżempju l-ewwel il-belt u mbagħad mill-belt taqbad tal-ħazzabba. I mean, to be fair, at that, at that point, if it's, an, if it's an hour walking, even I wouldn't want to walk for an hour. Eh, eh ma dik, like, like I'm dependi fuq il-persuna. Jien nimxija, jien ma tamil differenza, onestament. Jien dik il-last resort, last resort ħaniħu. Yeah,

Mir-Rabat għal Ħad Dingli, jekk timxi naf jisu mill-outskirts tar-Rabat għal Ħad Dingli Cliffs, mm. jekk tieħdok 35 minutes jekk timxi.
35 minutes biex timxi?
Mhix daqshekk. Biex tieħu għabu ma tiġi korrejt xi 5 euro. Ma bala, 5 euro. Ma taf kif isu e, e, kif konna t-nindu l-ewwel ħabba li mbagħad il-ħajja komda taqbad tgħid wieġib keb. Eżatt. Mbagħad ma timxix. Eżatt, imma l-ħajja komdu mhix il-ħajja sewwa, u x'fejn. Jienek naħseb.
I mean, there's nothing wrong with being comfortable, you know, but there's also, again, the, the alternatives need to be assessed, you know. Ejja, le, diki, diki l-alternativa dejjem, inti m'għandekx ħafna għażla. Għaw Malta, dik il-problema. Eh, imma,
yeah, uh, I, I agree with you, there's no, there's no, there's no

Jien mhux ħan imxi mid-dar għall-Università dik Doħed imrabat Jerusalem sejda għas mejjet. At that point just just catch a cab.
Efem, tal-linja pjuttost mhix problematika mir-rabat għall-università. Mill-università rabat problematika, x'm dik ma tiġix, ġust. Naħseb tkun tard mir-raba tal-università. X'vendetta għandek?
X'numru jgħid x'number is it? 181. Eh, X'vendetta. Jew il-182. Il-182 dik li tgħaddi bil-ħabrun, it's cursed. It's cursed.
Però dik I'll give you this. Laqwa waħda jekk torqod. Jekk torqod għandek sjaw nofs, l-isbaħ nep. Iwa, iwa ħat għaddim il-ħamru. Mela mill-ħamru ħat għaddim il-kwiet ħat tkun għamil. Tu bifer, imma eh, sakemm mal qasjet fis-central link sakemm tidħol Santa Venera tgħidu iwa tista' toqgħod naqżir. Eżaż you'll be fine after the relax. Inta fuq wara rasek taħbat mal-ħġieġa tweġġa insomma. You feel the aura when you enter ħamru, dak il-lala. Il-fatt id-dwal ta' tal-nid dimjaw.
The fog machine starts coming in, the Grim Reaper's voice in your head. Manna xej kontra l-ħamru. Dun huma kollu ċajt satiriku. We're just, we're just slandering eh, for the sake of fine. Mela, we're, I think we should leave it off here, uh, honestly. We had a very good episode. It was very enjoyable for our very first episode. Xaħseb Kalili, għan Kalili, no, verħad gost. Eżatt, eżatt. Mela, that's it for the first episode of Fil-Qosor. We'll catch you in for the next one. See you and goodbye. Nixtieq nirringrazzjakom talli rajtu episodju ieħor gustuża lussuża sabiħa ta' Fil-Qosor. Iffollowjana fuq Spotify, YouTube u Instagram u ftakar biex ixxerja ma' sħabek, jekk għandek. Narawk fl-episodju li jmiss ta' Fil-Qosor. Ciao!